Samuel wɔ kɔ aba biom oh ɛyɛ Amino TV yɛ fa dwumadie live oh ɛyɛ dada IK Community Center ɛne ɛyɛ Amino TV na saa bere yɛn nsa ka yɛn nua panyin baako ɛwɔ uh, Community Center no na nsɛm baako mmienu bi ɛna yɛde ɛbrɛ ɔmanfoɔ nyinaa no na ɛso yɛ ho sɛdeɛ ɛnɔma nso ɛsifa teɛ akɔyɛ yɛse yɛse yɛse Ne nyinaa ne sɛ, ɛfiri bɛ yɛmfa sɛ bɛyɛ bosome anaasɛ bɛyɛ bosome bɛ mmienu ni ana ɛda adɔfoɔ nyinaa ano sɛ afigyaase ne n'asokɔre ɛnkyɛ ɛba bɛ nya ɛyɛ asphalt ɛyɛ yɛ kwan no nyinaa no ɛbɛyɛ asphalt sɛ yɛ mpa sɛ nya mpa yɛn nsa ka yɛn nua baako wɔ anoma a ɔno no biribi a ɛfa ɛkwan ho nsɛnsɛm nyinaa no ɔdi mu akotene yie paa nti yɛbɛkɔ ne nkyɛn Na sɛdeɛ nsɛm no yɛ tete no, sɛ yɛampa ara, sɛ yɛampa ara no, ɔde nyinaa nso so abrɛe. Afei nso so no, ɛberɛ bɛn ara na dwumadie nso so no, wɔrehyɛ aseɛ wɔ yɛ Asante afigya ase ne Asokɔre, na hefa na wɔn no rehyɛ aseɛ, na yɛde akɔ akɔwie he, yɛbɛkɔ he akɔ he, Asfalt no hefa na. Yebenya afigye ase ne n'asokɔre. Te sɛ bere yɛn nsa aka yɛn nua baako wɔ hanom a, yɛbɛkɔ ne nkyɛn na ɔno ankasa no de ne din ato dwa, na nkɔntwetwe no, wedeɛ simma bɛyɛ du anaasɛ du num no, yɛde ne nyinaa aprɛ mo wɔ Dada IK Information Centre. Saa nso na yɛfa no live wɔ Amino TV wɔ Facebook ɛna ɛyɛ YouTube hɔnom. Enti wo hwɛ a na nso wa like na wa share. Deɛ nti a yɛfa no live no, yɛpɛ sɛ yɛn nuanom, yɛn abusua nom a mo nso so mo wɔ akwantuo mu nanso obi mma so no, Bohu deɛ ɛnɔm a yɛde agu akwam wɔ fidiase ne n'asokɔre mpatam nyinaa no nti na yɛrefa no life ɔma nso mahwɛ deɛ ɛkɔ nti ɛnɛ yi abere a na meba kurom kura no sɛ na dwumadie bi kɔ so nti wodɛ menka nkɔ anim saa yɛbɛkɔ yɛ nuane nkyɛn na yɛahyɛ nkɔmmɔtwetwɛn no ase bɛma yɛmu akɔ aba me nua adom ako megye wo so mpakyɛ wɔkɔ deɛ nyame de akyɛ yɛ Ɛɛ eh, senior ɛɛ eh, sese no ɛɛ eh, sɛ dɛm adi kan de tu dwa ɛɛ fidwa se asokɔre ɛkwan ho nkɔmɔ ne yɛ ba bɛde twɛ no megye sɛ wowɔ kurom adeɛ mesɛ kurom a ɛmene wɔ ana wɔ afidwa se n'asokɔre wɔ ha bi yɛse yɛse yɛse yɛse yɛse no bɛyɛ bosome mmienu bosome bɛyɛ baako yɛse afigya ase ne asukɔre ɛnkyɛ yɛba yɛ kwan no ɛba bɛyɛ asphalt nti asphalt no ɛte sɛ ɛyɛ mpa anaasɛ ɛnyɛ mpa menua yo amino mmeda ase edin no sɛdeɛ ɔkaeɛ no edin no ankasa no ɛyɛ apaw maf okay. manuel right. na tetra no deɛ ɛsiane science a meyɛɛ wɔ secondary school Na science no nso me area na me pɛ paa yɛ chemistry, organics. Yɛ twerɛ ɛyɛ formula no to hɔ na wabɔ compound no din. Nti yɛ tumi twerɛ no tenten to bɛhwɛ na yɛ die iron tube base tetra use of a six biodeca hydrate. Saa area no organics no ɛhɔ na na m'ani gye ho paa na me yɛ adeɛ paa. Ɛno na ɛmaa me nyaa saa din tetra no. Na me nko ara me ntumi nante. Ɛɛ me ba na wɔn sɛ bɛɛma kɛseɛ bi ka me ho a. Ɔno yɛ Constituency Chairman, Foda, Foda no yɛ Friends of Doctor Afiri Yie Constituency of Diaza Korea nyinaa no, ɛyɛ Kwasi Wusu a dodoɔ no ara frɛ no K-Wus a ɔfiri aseɛ a deɛ obiara nim sɛ wopɛ Dɔs papa paa ne adeɛ a gye sɛ wohu K-Wus no. Ɔno na ɛde me nam, nti ba a mebaeɛ no nyɛ me nko ara, me Chairman, Foda Chairman Constituency. Keus ka me ho. Na nkɔmmɔ no yɛ tiawa, sɛdeɛ ɔkaeɛ no. Ɛɛ Dɔkta Nana Ayew Afriyie, 2017, Yɛtoa Hɔ Man 2016, 2017 to 2020, Deɛ Ɔbɛtumi Ayɛ, Yɛn Nyinaa Yɛhuui, Ɛnyɛ Afei Na Yɛreba Abɛka no Bebree, Ɛɛ Nɔpa Ho A Yɛsan To Ma No 2020 to 2021, Nneɛma Bebree A Wahyɛ Aseɛ A Ɔyɛ. Na wo deɛ, ɛm sɛ mpɛn pii yɛtaa ne no ba ha bɛtwetwe nkɔmmɔ. Ɔyɛ obi a ɔmpɛ bɔhyɛ bebree. Sɛ adeɛ no ne nsa nsɔɔ mu a anaa ne nan nsi so a, yɛ a na ɔmpɛ sɛ ɔbɛhyɛ bɔ. Esiane sɛ sɛ ɔka pɛ, ɔmanfoɔ de bɛyere wo. Enti ansa na ɔbɛka no, na kyerɛ sɛ watu anammɔn no anammɔn no akɔ anim ara. na ne nsa kura adeɛ no mu ansa ansa na waka. Enti no ama yɛaso ate sɛ asphalt kɔkɔ so wɔ baabi bebree, na ɔgu so a ɔrepushi, ɔrepushi, ɔrepushi. Ɛno no, nnwuma no, yɛ a na yɛka no bebree de aguo, na mmom woampushi a wonnya o. Biribiara nni hɔnom a ɛda ministry biara kɛkɛ. Ministry biara wɔ adwuma a wɔyɛ, nanso sɛ woankɔ ankɔpushi a wo nsa nka. Enti obi se the greatest asset of an MP ne sɛ ɔbɛ lobby. MP biara deɛ ɛbɛma wayɛ wo mu ayɛ du ne kwan a ɔbɛfa so abɛpre nneɛma de aba wo kurom. Prapreɛ no gyina wo weight a wowɔ, wo links, wo connections na wobɛtumi de anya saa nneɛma no na wode aba wo constituency anaa wo district. Enti ɛnokorɛ, akwan ho asɛm on the sixth of July. na ɔma yɛnya ne nteɛ sɛ biribiara anamɔn bi a wɔso wɔtu biara wɔ urban roads wɔtu ɛno nti regional engineer a yɛfrɛ no Mr. Damra ɛbɛba ha ɛyɛ nokorɛ adeɛ kyeɛ on the 7th of July Mr. Damra bae mpanimfoɔ dii n'anim ɛne no faa afiduase ne asɔkɔre town road. Ame do mɛpɛ sɛ yɛbɛhyɛ adeɛ bi nso wɔ ha. Yɛka ɛkwan yi a, ɛkwan yɛ mmiɛnsa. Yɛwɔ highway, nti ɛno highway department na ɛhwɛ yɛ. Yɛwɔ urban roads, urban roads department na ɛhwɛ yɛ. Ɛna yɛwɔ feeder roads, feeder roads. Enti kwan a ne nan nenam amfikyire amfikyire no yɛ feeder roads. Deɛ ɛyɛ principal road sɛ ɛfiri Adweso anaa ɛfiri Kumase ɛreba abɛsene akɔ Ekumawu no, ɛno yɛ highway. Ɛna urban roads nso deɛ ɛyɛ deɛ wowɔ wɔ te sɛ ebia Asana, Kwaso ne adeɛ link roads no a ɛlinke nkuro yi bi no, ɛno na ayɛ a na yɛfa no sɛ ɛyɛ urban roads. Na wei a yɛreba abɛdi ho nkɔmmɔ yi, yɛ urban roads na nkyɛɛ pii no feeder roads foɔ nso aba a ɔmo na ɛbɛ survey adansuo agya a ɔmo tɔ kurom ɛɛ Nana Kwame Afriyie Nyansoɔ ne adeɛ feeder roads aba abɛ fa ɔmo ahu ɛɛ ɛkwan no ahodoɔ ɛɛ ne tenten a ɛyɛ ɔmo a quantify ne nyinaa a ɔmo de kɔ ɔmo a n'anim ɔmo terms ne adeɛ a ɔmo kɔ akɔ yɛ a draw drawings ne nyinaa de ahu the quantity amount a ɔmo bɛ Wobɛtumi ayɛ saa kwan no ara de amena ayɛ yie. Anwummerɛ yi deɛ, ɛyɛ asphalt. Na asphalt no, ɛyɛ urban rosefoɔ na ɛreba abɛyɛ asphalt no. Asphalt no a wɔbɛyɛ no, yɛnhyɛ no nso sɛ ɛyɛ akwan a ɛwɔ hɔ dada. Ɛkwan a yɛabu so dada, ɛno pɛ na wobɛtumi ayɛ asphalt wɔ so. Enti ɛno na ɔmo ba abɛyɛ. Obi a ɔrebɛyɛ asphalt overlay no, ɛnyɛ ɔno na ɛba abɛyɛ gutters, ɔrebɛyɛ bridges, drains ɛne adeɛ. Ne deɛ ara ne sɛ, sɛ ɛbɛyɛ a kwan no bɛnya ahoɔden nti, coat no a egu so dada no, ɔde asphalt no ɛba abegu so na ne thickness no mu ayɛ du sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkyɛ ansa na ayɛ dɛn? Asɛe. Enti ɛno ne dwuma a yɛreba abɛdi. Enti wo bisaa questions no nyinaa wom nti mɛpɛ sɛ meyi ano mmaako mmaako. Ɛyɛ ten kilometres, ten kilometres, na ten kilometres no a ɛyɛ no yɛ Afiriduase ne Asokore. Enti yɛyɛ Twin Town yi. Wei deɛ yɛ five na wei deɛ five na yɛayɛ na aka abom na ayɛ ten nti ɛyɛ ten kilometres of asphalt na contractor no ɛrebɛyɛ. Amino ɛnne nka sɛ afei na contractor no ɛɛ ɔrekɔyɛ mobilisation na waba. Me ne wo kasa sɛdeɛ wo ara wokaeɛ no, contractor no de ne machines aba a me ne wo kasa yi ara wokɔ district assembly hɔ a, ne kaa sɛ ɔde rebɛyɛ adwuma wɔ hɔ. Awia no, sɛdeɛ wɔn a wɔkaeɛ no, wode motor atwam akɔ akɔfa wɔn wɔ New Generation School. Wohu sɛ grader, caterpillar, no redodɔ kwan no ho. Baabi a nwura no afu aba kwan no mu no na wɔadɔ gutters no ano sɛ ɛbɛyɛ a wɔreyɛ a nwura no nnkɔ aseɛ na atumi asan ayɛ dɛn? Apue ayɛ dɛn? Aba aba abɛsɛe kwan no. Nti wɔadodɔ ho no nyinaa. Ɛno nti adwuma no yɛ ten kilometres of asphalt na deɛ ɛteɛ nie, Kwadwo no, ɔkyena, wɔn de wɔn machines asɔ adeɛ bɛyɛ a efi anwea ne aboɔ na ɛwɔ so no wɔn sɛ wɔpra ne nyinaa, nti wɔn wɔ afidie a ɛbɛpra kwan no so anwea no nyinaa firi so ansa na wɔn ahyɛ dwuma die no ase. Sɛnea na midi kan de too dwa sɛ awia no na yehu sɛ kwan hɔ no no wɔayɛ asɛ baabi a hɔ no afu nyina no wɔayiyi hɔ nyinaa na kyerɛ sɛ adwuma no na wɔahyɛ ase anaasɛ ebia wɔreyɛ no na awie wɔyiyi hɔ no nyinaa wie a na emu da hɔ no ma wɔakɔ wɔn akyi akɔtwentwɛn so na wɔapɛ da bi aba abɛyɛ ɛno no nti na Bisa hu sɛ, sɛdeɛ na wɔayi no, ɛno kyerɛ sɛ wɔahyɛ aseɛ ara no anaasɛ ɛte sɛn? Amen o, sɛdeɛ wokaeɛ no, adwuma no ahyɛ aseɛ. Okay. Adwuma no ahyɛ aseɛ. Nurse, ɛhyɛ aseɛ ɛnnɛ? Ɛnnɛ wɔn baeɛ no. Because ɛn, deɛ nti a meka sɛ ɛnnɛ na mehuu saa adeɛ no. Ɛnnɛ wɔn baeɛ no, wɔkɔɔ Nana hɔ. Okay. Ɛwɔ ahemfie. de kɔtoo Nana anim. Enti clearing no na na wɔn yɛ no. Ɔkyena wɔn de afidie no bɛprapra. If possible so wɔn wie no ntɛm a, wɔn bɛhyɛ aseɛ wɔ Asanman kwan so. Mepakyɛw yɛn hyɛ no nso, yɛ kwan yi a ɛyɛ straight road Kumasi kwan no, ɛno yɛ highway. Enti Joshon, contractor no a ɔfiri de so reyɛ ba no, ɔno na ɛbɛyɛ saa kwan no. Wei yɛ urban roads. Ntie main road no kwan kɔ kumawu no ɛno yɛ joshon adwuma a ɔyɛ de ba ɔbɛduru ha. Nurse ɛno no yɛ different. Ɛno yɛ different na mmom ne ntɛm no sɛ ɔbɛduru ha no ɛna ɛkyɛ na sɛ CID yi a ɛhyɛ aseɛ ɔkyena anaasɛ ahyɛ aseɛ nnɛ yi no ɛno yɛ urban roads ɛna ɛyɛ mese. Kɔntrakta ne cars a wɔde hyɛ assembly hɔ, aboɔ, bitumen ne adeɛ a wɔbɛfra de ayɛ no, Awotɔ kurom the driver akyi hɔ, market place no a wɔagya ato hɔ no, ɛhɔ na ɔde ne nneɛma ba abɛgu na wayɛ dɛn, wayɛ saa adwuma no. Ɛno nti ɔkyena wobɛhu sɛ wɔadi kan ayɛ clearing no, deɛ aka no bɛtoa so. Na deɛ teɛ nie, Amilo, Doctor Nana Ayuwa firi yie, ɛɛ. MP Sycilus ɔse adeɛ a ɔyɔ na dɛ roma afidiase ne n'asɔkɔre kwan no baabi a y'agugu gugu dada no yɛrewɛ yeyɛ yɛ baabi a ɛbɛduru five kilometres ne akɔka asɔkɔre nso deɛ five kilometres abom na ayɛ ten enti awia regional engineer awia anwummere ɔsan baa ha Ɔsan afa kwan no so nyinaa. Ɔresusu no yie sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya tan no pɛpɛɛpɛ. Wohu sɛ aban adwuma, wokɔ yɛ boro so a, woafa tan. Ɛno nti baabi a ɔfa awia yi na meba abɛkeka akyerɛ wo. Okay. Ɛfiri District Assembly Asaman kwan no so reba. Beginning na wɔpɛ sɛ nka wɔyɛ kɔsi Adagya Junction nanso woyɛ obi a wotaa fa Asaman kwan no so a, wokɔ anim a wotumi hu sɛ baabi asɛ ha kɔ soro. na have aba fam asɛ baabi atotɔtotɔ mu nti engineer no ɔno a ɔwɔ kwan ho nimdeɛ ne suahunu Okay. ɔse saa kwan no gye sɛ ɔmo hyɛ da bɔ kaa kasa sɛ ɔmo yɛ no foforo ɔse ɛyɛ kwan a ɔwɔ sɛ ɔmo yɛ no foforo enti efiri district assembly soro hɔ no ɛba Queen City hɔ no ɛba no ara ba bɛsi Asaman junction ebenya asphalt ɛhɔ koraa na ɔmo hyɛ aseɛ firi Nti ɛbɛhyɛ aseɛ deɛ firi Queen City hɔ no ɛba no ɛba no. yes. Alright. Ɛno firi hɔnom a, ɛfiri efi dua no ase kɔsi ahemfie anim. Enti ɛfiri Quincy ti hɔnom aba abɛsi. Asaman Junction no so. Ɛnte nsi kwan no mu. Okay. Ɛde ka sɛ ɛno yɛ highway foɔ dea. Ti highway foɔ no Joshua Obuo yɛ no ɔbɛyɛ saa adwuma. Ɛbɛsi ano no pɛpɛɛpɛ. Ɛbɛ abɛsi ano no. Alright. Then na ahyɛ aseɛ firi efi dua no ase. Okay. Ɛhyɛ aseɛ firi efi dua no ase a. na akosi ahemfie anim hɔ. Afei ɛkwan a yɛyɛ to Fitam ɛfa Methodist Bishop Residence hɔ, ɛfa Baafo hɔ, Adwuma mu hɔ, ɛbɛfa ahemfie anim hɔ, ɛbɛsi Roma hɔ no nso no, ɛbɛnya. asphalt. Ɛno firi hɔnom a, ɛkwan a ɛda Abuiabadu hɔ ɛfa hɔ ara kɔkɔsi Afisco kwan no mu no, ɛno nso bɛnya ne asphalt. Afei akwan mmienu a ɛda tia Aborɔma mu, deɛ ɛda anim ha, Madɛt hɔ, ɛne deɛ ɛda atia Brɔpɔn ɛyɛ Ntukumtu station hɔnom no, ɛkɔkɔsi saa same kurom kwan no a mese no bɛnya no asphalt no, ɛno nso bɛnya ne deɛ. Ɛno mfiri hɔ nom a, ɛfiri wiase presby Jesus kwan no kɔ kɔsi soro hɔ a, wiase mmaa kwan no mu nso bɛnya no asphalt. Afei. Na sɛ ɛno no bɛhyɛ ase da firi ɛɛ transformer no hɔ no. That's right. Na mɛba hɔ. Okay. Ɛsan sɛ maka sɛ ɛfiri dwo so ɛbɛkɔ akɔ akɔsi kumawu dwo shop ɛɛyɛ no nti, ɛte saa kwan no ɛfiri post office ha Commercial van ɛkɔsi asokɔre no ɛɛte agya ɛno nyɛ high way ɛno nti ɔba abɛfa ɛde afiri post office hɔ ɛde akɔ akɔ akɔsi asokɔre nsuo mu hɔ because contractor no ɔno nso ɛɛhyɛ aseɛ from bridge no so ɔwura no ɔyɛ yɛ contractor no a ɔyɛ kɔ sɛnti no ɔno ne deɛ nko ne deɛ no mforo ma so. Ɛsɛ sɛ sɛ ɛwohwɛ a ɛfiri bridge no bridge no so kura no Yɛngu so koraa. Yɛngu, enti baabi a yɛngu yɛ no ɔnnu hɔ. Okay. Baabi a nifa sɛ baabi a wɔn charge batteries no. Okay. Ɛhɔ na ɛbɛfiri na aba aba abɛsi yɛ post office ha. Na afei yɛde ɔhema adeɛ no nso ayɛ dɛ atoa so. Enti ɛno ɛna afei kɛse paa baako wɔ wɔm ɛyɛ ɛfiri brɔpɔn store no anim market hɔ no. Wosɛ fiase market station ɛyɛ pavement. Pavement a wɔntumi mfa asphalt no mfa so nka ho. Enti ɛfiri ano hɔ, saa kurom kwan no so, berɛ a wɔpɔn store no anim hɔ, ɛkɔ ara kɔkɔsi Afisco nso bɛyɛ asphalt. Enti afigya ase asphalt deɛ no, saa kurom so ɔfe hɔ no ara kɔkɔsi Afisco no nyinaa yɛ asphalt. Ɛduru hɔnom a, Afei Muzama Disco Christo Church, saa kwan na da mu hɔnom no, ɛbɛkɔ akosi asɔre kwan no mu. Ɛsɛ Muzama hɔ ɛne Library hɔnom kwan no, ahaa, BB hɔ no, BB hɔ no, okay, ɛno nso ɛbɛnya no asphalt, na kyerɛ sɛ afiase deɛ no ɛna makobɔ so, okay, enti ɛno five kilometres no ɛso a, anaa aso from measurement awia yi ɔfaa so no, na afei asɔkɔre deɛ no akɔ akɔfa. Afei so wɔ hɔnom no, White House, wohu sɛ kwan no da mu ara sane fa onifa so bɛfa Kyerɛmɔsɛe Dua a wɔde mu ɔba bɛsi kwan no mu. Ɛno yɛ one. Na afei sɛ kyerɛ fam junction hɔ, atoa mu ara kɔfa PKB, Nana PKB anim hɔ, aba abɛpia mu Asokɔre Main Road, ɛno yɛ two. Amas junction ɛkɔ Amas ɛyɛ three. Na Zongo junction, Asokɔre Zongo junction ɛkɔ kɔsi Zongo hɔ, Ɛno nso aba abɛyɛ four. Na afei ɛɛ woduru asokɔre station a, wɔn deɛ na ɛtoa wɔn aba bɛpie ɛwɔ Akwaa Mmiene kwan no mu wɔ Afisco hɔ no nso no, wɔn ahwɛ ɛno nso ɛde aka ho. Nti saa kwan yi ɛna wɔka bom. Ɛna afei woduru asokɔre a, ɛkwan a ɛda Amas kwan no mu ba bɛsi Zongo hɔ nom, Honourable Burger lane no mu hɔ nom no, ahaa, ɛno nso ɛbɛka ho. Nti woka ne nyinaa bɔ mu a, ɛna ɛbɛma ayɛ saa ten kilometres no. Ɔmama yɛn nua a yɛ akwamafo Lora Fɛsɛ Tatra na update a ɛde fa kwan a efi ahyɛ aseɛ ɛnnɛ ne n'akyina ɛkɔ nyina no asphalt no baabi a mmeammea a yɛde kɔ afigyaase yɛhyɛ aseɛ ne yɛde kɔkɔ wie asɔre baabi a yɛbɛhyɛ aseɛ ne yɛde kɔkɔ wie no ana yɛn nua no nso so ɛde ama yɛ no ɛwɔ afidie so anam nti sɛdeɛ ɔka ne nyina no dwumadie no Yewie koraa no a, wopɛ sɛ wosan tie sɛdeɛ nnoɔma rekɔ a, yɛwɔ tape no wɔ ha, wo paa bɛtumi abɛgye akɔ akɔtie. Saa ara nso na mo nso a mowɔ akwantuo mu nso no, hwɛ dwumadie no wɔ Amino TV wɔ Facebook hɔ nom. Nti yɛwie koraa no a, ɛda hɔ afebɔɔ, aberɛ biara wobɛtumi akɔ akɔhwɛ na woatie sɛdeɛ yɛn nua no nso so de nsɛm no nyinaa nso so ma yɛn. Ah, nti senior, yɛahyɛ aseɛ firi afigya ase akɔwie asɔre, yɛwie hɔ nom no, na sɛ. Ɛfiri afiase kɔsi asukɔre no na yɛawie ne saa anaasɛ biribiara asa? Natɛn no urban roads ten kilometres no aso. Okay. Madi kan aka sɛ Nana Kwame afie hɔ Ahotɔ kurom de nso agya a mbɛyɛ so bɛyɛ no feeder roads. Okay. Feeder roads ɔmo ahoɔde ɛna asukɔre nso wɔ seven point one kilometres. Kobire so area hɔ nom no ɛno nso ɔmaa wɔde a contractor no ɔkɔ kɔyɛ no maa yɛ mobilization biribiara after time a ɔbɛba site deɛ ɛɛ na ɔka sɛ around bɛyɛ October November hɔ baabi no ɔbɛba adeɛ baako na mɛsrɛ Aminu wɔn a ɔbɛhyɛ adwuma ase baabi a yɛ pake saa kwan yi a mebobɔ boɔ yɛ yi baabi a yɛ pake pake yɛ cars nkyɛnkyɛn nkyɛnkyɛn no nkyɛnkyɛn no Ɛna sesei nso Pragueafoɔ no yɛsrɛ wɔn, wohu sɛ kwan no yɛ mfikyire mfikyire kwan, yɛbɛsrɛ sɛ wɔn nto wɔn bo ase. Sesei sɛ wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ a, kwan biara bɛyɛ one lane. Okay. Nti sɛ wɔn hyɛ aseɛ a, wɔn bɛyɛ one side. Nti wɔn yɛ one side a, passengers ɛne motorists nyinaa bɛyɛ su one side. Wɔn wie one side wie a, na wɔn san aba the another side ɛna wɔn aba abɛyɛ amena yɛde amena hyia. Nti yɛsrɛ sɛ yɛ blɔke one side a ɛsiane sɛ kwan no abɛyɛ ketewa nti ɛɛ pradeɛfoɔ no yɛsrɛ yɛnto yɛn bo ase ɛna bio yɛn yɛ a yɛ kaa asɛesɛe ɛwɔ kwan ho ɛsisi kwan ho saa kwan yi a mebobɔbɔ yi mɛsrɛ yɛnyi ɛyɛ adesrɛdeɛ ɛna afei bio ɛɛ ɔmo a ebi wɔ nom koraa no a ɛnsɛe But otumi pake wɔ hɔ na wagya hɔ ebia ɔkɔ Kumasi ɔkɔ akɔyɛ adeɛ wonnim time a wɔn bɛduru saa area hɔ yɛbɛsrɛ paa firi saa bere yi ara yi a wɔn rehyɛ aseɛ yi yɛbɛsrɛ ebia going forward no ɛɛ ɛberɛ no berɛ no biara no bɛba out communication ɛnɛ yɛwea Asaman kwaa so yɛte asi from post office ɛkɔsi Asokɔre yɛbɛkeka no saa so that wɔn a wɔpake pake wɔn cars wɔ hɔ no wɔn atumi ayɛ dɛn ayi ayi afiri hɔ na mmom saa update no nya mmaeɛ no yɛbɛsrɛ wɔn a wɔn cars asisi kwan ho na asɛe no ɛne pradeafoɔ no yɛsrɛ wɔn a wɔn nso wɔn no maame no ɛɛ yɛayɛ gutters ɛwɔ hɔ no na ebi a ɔyɛ container bi na watwe extension no ɛde atra gutter na no wɔn no yɛbɛsrɛ saafoɔ no nyinaa no Yɛnhwɛ na yɛnyeyɛ yɛn nneɛma nneɛma yie ɛsiane sɛ adeɛ no a ɛba no, ɛba ma yɛn nyinaa mpɛn pii na yɛkasa a na yɛde baabi foɔ yɛ dɛn? Na ɛni mmoa. Ɛnnɛ obi ka asɛm yi, in fact, me werɛ hoe kakra. Ɔse yɛnyɛ main road a na yɛba abɛyɛ mfikyire mfikyire kwan. Mɛsrɛ, development yɛnyɛ no bum Ɛyɛ nkakra nkakra nkakra. Ebia nnɛ yi a wɔakɔ akɔpra afiase asukɔre sɛ Cellist anya ten kilometres yi, Dɔkta Nana Ayew Afie, ɛɛ MP papa bi, ɛnnɛ wobɛhwɛ sɛ Chairman Ɔsɛɛdi a ɔna edi anim yi, ɔne ne party mpanyinfoɔ from anɔpa na ɔne ɛyɛ engineer yi anante a, wa obiara gyae deɛ ɔreyɛ biara esiane sɛ adeɛ no yɛ adepa a ɛba abɛboa yɛn nyinaa nti. Sɛ wosɛe w'adaagyeɛ adidi akyire hwɛ sɛ adeɛ no bɛkɔ yie a, mennye di sɛ wa, wasɛe wo mmerɛ koraa. Ɛyɛ Ne yiedie mu na yɛn nyinaa yɛyɛ dɛn? Yɛrepɛ. Nti madi kan aka, me se Urban Roads Asphalting no a wɔbɛyɛ no, nipa koro a ɔbɛyɛ, contractor no, nyɛ afei na ɔbɛyɛ gutters, ɛnyɛ afei na ɔbɛyɛ bridges, ɛnyɛ afei na ɔbɛyɛ drains. Okay, so. Ɛnɛ, yɛne contractor no afa kwan so. Wofa Asaman kwan no so a, baabi wɔ hɔ a amena akɛseɛ akɛseɛ bi wɔ no, yɛadraw no attention. Ɛwom sɛ Astro ate wura ne ba bɛyɛ ne deɛ de, but ɛnnɛ ɛba Rose ndin ne ano, Dame no ayɛ aware sɛ, sɛ woyɛ asphalt no na sɛ yɛnyɛɛ saa bridge yi a, ɔɔkwa, ɛnneɛ a ɛbɛ soaki ɛnonom ara a ɛbɛsan ayɛ dɛn asɛe no, a ɔse ɔɔkɔ na wakɔ akɔhwɛ, ɔmo wɔ variations bi na ɔmo ahwɛ aba abɛyɛ ɛno no, anim anim yɛ yɛ ɔmo gu so ɔmo yɛ de, ɔmo yɛ adwuma no, nti mɛsrɛ, ɛyɛ aboterɛ ɛne mpaebɔ ne yɛmfa ntae Doctor Nana Ayew Afie. Esiane sɛ ɔbaa yɛ binom mmienu nyinaa bɛyɛ adansefoɔ. Nea ɛwɔ so ɔyɛ nneɛma bi koraa a na anka yɛnhu no ɛɛ bebree no wɔ hɔnom a yɛahyɛ ase ayɛ dɛ yɛahu. Nti ɛyɛ mpaeɛ yɛn deɛ yɛbɔ ama no no na yɛbɔ mpaeɛ pa de ma Dɔkta Nana Ayew Afriyie ne Nana Addo Dankwa Akuffo Addo, His Excellency, esiane sɛ. MP deɛ ɔkɔ akɔsrɛ na dwumadie no ayɛ dɛ aba sika no firi Central Government hɔ. Ɛno nti. Ɔkɔsraa Yatta no sɛ a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ɔne no finance minister, wɔbɛ release sika ma contractors no na wɔn aba abɛyɛ adwuma no sɛnea ɛsɛ na ɛfata no yie. Yow senior ma me fa biribi kakra ntua ma nea yɛnhwɛ adeɛ ɛɛ ɛɛ waka bebree sesei no sɛ ɔmo ɛɛhyɛ adwuma no ase anaasɛ ɛsesei kura yɛahyɛ aseɛ na wose abrɛ a ɔmo ɛɛyɛ ɔmo de dwumadie a ɔmo ba bɛyɛ no ɔmo de abrɛ pɛɛ na ɛbɛ ɔbɛtumi de ayɛ adeɛ wei because Eh bia yɛde eh double road no ɛbɛ abɛyɛ one way yɛn nyinaa de bɛfa so no ɛbɛma kurom akye kakra ɛna conductors no so no ɛbɛdu baabi no ebia ɔyɛ bɛyɛ naawɔtwe a bɛɛ afe koraa ne yɛnsa nte obia nka nti wogye sɛ ɔhyɛ aseɛ bia ɛfiri kyina anaasɛ ɛfiri ne kɔ ne akyina ne kɔ no a ɛtoɔ ma kɔ sɛ ɔbɛwie a anaasɛ ɛbɛyɛ sɛ ebia bɛɛ yɛde afe bi na ɛwie yɛde bɛɛ bosome bosome mmienu na ɛyɛ ade na ɛwie anaa ɛte sɛ. Ame no meda ase Yɛhwɛ nea edii kan kɔɔ so a, NATO adwuma a ɔba bɛyɛeɛ no, yɛmaa no contract no saa no a, wobɛyɛ drains, bɛyɛ culverts anaa bridges. Wowie a, woayɛ filling ansa na woa raise wo first certificate de akɔ. Kɔsi time aban bɛnya sika no na watua wo ka ansa na woaba na woaba abɛgu. Mepaakyɛw wei mmɔɔ through saa process no. Wei yɛ asphalt no. Ɔreyɛ paa ne sɛ ɔreyɛ de kɔ. Mpaeɛ na yɛrebɔ, nea wokaeɛ no wɔ mu. Ɛyɛ sika na ɔde reyɛ. Ɛna woyɛ wie nso a na wobɛ raise certificate de kɔ na aban no ayɛ dɛn atua wo ka. But me me gyidie ne sɛ wei nyɛ afei na ɔbɛyɛ drains, ɛyɛ coal tar no ara ne bitumen anaa aboɔ no na wamix na ɔde regu kɔ no. Ɛna me ne no di nkɔmmɔ no, ɛɛ Mister Gambra, na ɔka sɛ within five days koraa no, Yɛbɛhu adwuma paa a ɔmayɛ but ɛno nkyerɛ sɛ within five days ɔma wie no ɔse within five days no yɛbɛhu adwuma paa a ɔmayɛ na ayɛ sɛ na ɔma yɛ bi kɔ ɔmo anim paa nti the only thing a ɔmo hia firi yɛ hɔ no ɛyɛ cooperation ɛne sɛ yɛbɛ cooperate na adwuma no akɔ so one one. Yo ɔma mma sɛdeɛ yɛn nua yi ka no ne sɛ deɛ ɔka asɛm nyinaa kɔ wie no nyinaa sɛ adwuma no bɛtumi akɔ so one one a ne nyinaa nso so no ɛsɛ yɛboa Eh, contractors no anaasɛ adwumafoɔ no eh, hu sɛ cars no yɛde kɔsisi kwan ho no mmoa nti ɛfiri saa berɛ akoya no wosɛ ɔkaa bi eh, taa no adwo a yɛsrɛ wɔ a na ɔyɛ ne ntam akɔpɛ agya de asi baabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kwan no bɛdam ama ɔmo ayɛ ade ne ntam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a